Ah, Max yako chola ka uni mondo Anyol. manade. Bende nitie meseche moko idaiga. Nyoro to naluongi Adai to nade? ni Ino kine kake to wiya dai. to koka naluongi gi maber omera. Iluonga go. Naluongi- Luonga ni loki win gi nyiri moko Eh, kanyo. ma- Maka jo mage. ma- maka- Maka yuechega maka nyamine jaoda imba ninge ni Iriambo to gibiro nade gi Tracy Ah, ah, nade. ja- Luonga ni wilo nyaka lae. jaoda noduogo.
Iriambo. Mm.
Jaudi oduogo nade? Nadwa ni bi wuo, nadwa ni bi bi wuoye gi gi yuora moro kanyo. A- Apenji. Mm.
To koso yawa to Maxi mano kare to giyudi nade? Giyudi nade nikech ing'e ni chieng' moro but jaodi ema no Okay, chieng' mana giduogo no, jaodi chieng' no nokwongo we bag ne e rak ma kacha cha. To an ang'e bag jaodi no, tawacho ni madong' bag chi chi Maxi, tamiye namba ni. Awacho ni go namba. Bana nyulo namba karine mara mane Airtel woso matinde. bana. Donge ne matinde winyo ni kaso ni bayin gi line mar Airtel wawuoye. Ni ni ni luonga ber. So Eh. ne- so okay. Bana na sorry sorry.
Ani ng'e tinda somo namba.
Ineno ineno yuweche jaodago. Eh. Nadwa ni bongi moro kanyo ne jaber. bwana. Mane mo mane orwako Imikethe long lweti chako eh, mane orwako long cha Oh, mo- gi top ma blue cha nene nene oh, ber but okay, odwa nang'o? tok no Odwa nang'o? bana An onge gima dhi timo kode. Bwana Maxika nitie wach ma bibena tim gi yori no to onge.
bana into An kare sani tinda songa ya malik.
By the way, an nyiri mach iwinjo kaka nyiri masana sara godo pes pes eh, pes sensitive. ah Nyaka ibed nyako malando. Ah. Nyaka ibed nyako mawacho Kiswahili gi kisungu ni moro. Ok wadwar kisungu moko matek tek by the way otherwise however gi. Eh. Although to koro kik ibigo e e relationship na. Inyi- i- i- Inyiero. Bana to koro mano Bedi nyako ma nigi simu ma, ma jo M-Kopa, we ato credit, simbe mag loan go Please, many group. Ya kibet ni ako inye na nga. Ah, Mando kare dhi budho nikech nyiri mang'eny sani nigi Yudo simbe ka golo yuri mkopo. na ako. Eh, Igole kata ne en gi By mkopo. the way, awinjo ni nchono dak Mombasa. Kiswahili to wacho maber sana. Huh? Ah, Kiswahili to ber. Kar Weka Kiswahili sore, kanyo. embi neno ne oroma to odwa biro gi Kiswahili mang'eny nade. But ang' nabi kanyo, ang' nabi ang' nabi kanyo ero. Sawa bana, we adhiyo.
Ing'eni wendo koko biro we adhiyo. Bani wadugu. winyo na bani winyo na yudo job bwana. Ah. Sis To na mano pok inyisa.
Kose momiyo nyo naluongi tidai kamano. no sis na sis na ong'ise na yudo tich moro kambi kambi no ne dwaro joma pango panga gini. Gin buskut. Koro Eh. mipange box. Eh. Eh, Nikia ni ng'ama mieno gine gam mar mimuono go boksi cha Eh. ni onge eh? moro ba achaka yudo achaka yudo nini California tich moro California bana an ayudo mana tije madhi oko bwana joka kene dwara ka tar kia nini ni machaka nye Saudi Arabia Bana to ok imany na achiel moro. 100,000